Hei kaa lawm. Aa nan chimmi a tlam a tling pah ko. Ka theih, ka- ka theih dah lo, ka theih bal lomi hna zong tampi a um i, cun a si kho lai, ma si kho lai lo dah ti ka ruah tikah hin CC le CB an i tong lai na rem lai i kan Laitlang caah ṭha lai timi um kho taktak hnga maw ti ka ruah lengmang tikah hin kei ka taan lengmangnak cu kan fail a si ahcun what are the consequences ti khi ruah cia hau ti ka ruah. Kan awng min lo a si ahcun zeidah a cang lai ti kha le phung zong ka chim cang bei vei tampi zong vei hawikom sin zong a bu zong ka chim lengmang mi cu Laimi cu unau kan si ti hi elawk ṭha lo. Kan holh tampi aa khat ti zong elawk ṭha lo. Cun ram hmete ah kan um ṭi ti zong elawk a ṭha lo. Cun nu le va aa ṭhimi zong tawr le cheng in kan um cang. Ṭhenh awk a ṭha lo. Cun Khrihfa kan si cang i unau kan si lawng si loin Bawi Jesuh Khrih thisenah aa tongmi kan si hoi.

Biatak tein i kap taktak usilaw, ram chung a ummi cu a minung zong ram sertu zong an um ti lai lo. Cun ram zohkhenhtu kilvengtu zong a um ti lai lo ti cu kan cang lai tiah ka ruah. Le ma cucu a cang lai ti theih ko bu i, Kan i rem lo ti peng hi kei cu a si si zong maw chiatlak an si, mi zong nih maw chiatlak an si tiah ka ruah. Nan awng min khawh lo si ahcun saan nan, nan tlaih lo ka ti hnga ka ti theo. Vei ah I kap taktak a si law, CB le CC hi i kap taktak a si law, kan awng min lo, piece thawk kan awng min lo i kap taktak a si law, khua zeihmanh a him lo cu. Minung zong kan him lo, ram zong a him lo. Khua zei ram, khua zei hmun hmanh a rim, a, a himnak ding um lo. Ram dang i a ummi vialte zong hi kan thinlung aa ṭhen dih lai. Kan i rem lo chin leng ko lai. America ummi hmat hi tampi a kan ṭhihkhaih ning khi a si. Cucaah cun the consequences of failure kan awng min lo timi a chuak dingmi khi ka zoh tikah thinlung an neih ko cio a si ahcun kan ram kan dawt ko cio cio a si ahcun mah hi cu kan rial awk si ko ka ti ko. At any cost zei bantuk i sacrifice a herh zong ah sacrifice deuh a si. Ana nan i cuh a si ahcun ana i cuh lo in um um ko. Laimi kan thih dihnak in cun. Cun Bawipa i ti upat tlak si ding i dirhmun nan i cuh vialte zong kha Chia ta rih deuh u, Laimi kan thih dihnak kan cuanh. Uktu nan si i nan i cuh i Laimi an thih dih hnu in nan uk cu hokhel in an uk lai. Lai Lairam vutcaam a kal ciami khi ma nan uk lai? ti ruah a hau. Le cucaah cun Laimi kan dawt taktak a si ahcun mah hi cu lam dang um lo we have no choice but peace tiin ka ruah a si ko. Mah cucu khuazei dah kan i thim deuh ti kha thinlung ngeimi paoh nih cun kan, kan hngalh awk a si tiah ka ruah. Cucaah cun CB in si zong ah CCC zong ah i thah le i kah le i nawn le Kan ci hmihnak in cun ahopa hmanh nih kan ram covo hruai hna sehla ṭha deuh lai ti ruahah mah khakha a biapi bik ah kei ka chiahmi cu a si. Cucaah cun sibi nan si zongah, sisi nan si zongah, a dangdang kan nan kan si cio zongah kan ram kan dawt a si ahcun Kan cai biapi kan timi zong kha chia ko a sih, sacrifice tuah ko a sih. Vei mi hruaitu si i tim lengmang hlah u sih. Midang zultu tu si deuh u sih. Mah kha khan kan lam kan nung lai, kan lam a tluang lai. Le ni khatkhat nainganzi ṭha te a hong chuah a si ahcun nainganzi tu ser cio i nainganzi election ei cuh ding si ko cu hriamnam in si lo. A bia in i ceih ding te, te si ko. Luṭhu nih an in thim hna a si ahcun ahopaoh nih kan ram cu uk ding a si. Atu cu luṭhu thim lomi nih hriamnam tlai zau in mi uk nan i tim cu si kho lomi tiah ka ruat kho. Mah khakha pakhatnak. A pahnihnak ka ruahmi cu rei ah USCC kan ti United States Chin Coalition ti kan phuan i Laimi ne pakua pa tuar kan tampi minung sawm thum sawm li kan um i Mah cu a cang ka chim cangmi cu Laimi unau kan si, Khrihfa kan si, kan i dawt, kan i hria le kan i rem lomi hi unau aa rem lomi kan si. Kanmah karlak ah remh kan hau. Kan remh khawh ko lai. Unau pe kan si cu, Khrihfa pe kan si cu, ram hmete a luam pei kan si cu ka ti peng. Le ma cu lio i AA nan sawm hi a hmaan lo ka ti hna zui a si si lio zong ah cu. Zeicahtiah cun unau aa simi cu, innchungkhar aa simi cu misingpi va roih va sawm awk si lo cu. Kanmah unau chungkhar nih remh ding a si. Le cucaah cun aho zong nih Sibi nan si zong CC nan si zongah aho party nan si zongah AA cu sawm lo ding ti ka ruat ko khi cu. AA sawm hi palh a si ti ka ruat ko. Lemak khakha mi tampi nih na palh nan ki ti lai ok ka lom ka palh ahcun sihmanhsehlaw tu tiang ahcun ka palh a tia ka ruat kho ding. Misingpi, we should not invite strangers to settle the brother dispute. Unau karlak hi bia a ummi biatak te kan i suinui ding, kan phisin ding lio ah khan misingpi kan theih bal lomi, mizei dah si ti kan theih lo, Khrihfa zong si lomi, Laimi zong si lomi kan sawm kha a step a palh tiah ka ruat ko. Le cucacun atu sihbit a si si zong bia an i ruah tikah I think AA will be part of it. AA zong nawl a ngei lai ti ka ruat ma hi ahhin. Lehma khakha ṭha ka ruat lo ke cu. A pathumnak cu nan kan timi vialte lakah kanmah Laimi nih kan i phisin khawh lo a si ahcun Mizo kan unau nih an phisin hi a ṭha ngai tiah ka ruah. Le an Chief Minister hrim a ṭan hi kei cu ka upat ngai. Mah khakha ah Kanmah unau an si ve Mizo cu. Kan holh tampi aa khat. Kan thi tampi aa khat. Kan ram zong aa peh dih. Le mah khakha Mizo nih biatak tein an tlangtlak hna hi a hmaan tuk. Thla zong ka campiak theo hna. Cun ka moral zong ka support ngai hna. Cucaah Mizo le kan unau Chief Minister a bik in kan tlangtla ko law retheih a hau si ahcun nan rethei ko seh. Ningzah phor zong a um ding si ahcun phor rih ko u. Liampal zong um zong rak liampal rih ko u. Mitthli tlak ding um zong rak mitthli tla rih ko u. Ni khatkhat cu kan chun a um caan te lai, zan cu si bal lai lo, chun a chuak te ko lai tiah ka ruat. Mah cu ti kan ong min lo a si ahcun a hramthok i bia kan vang kir selaw. Manipur ram i Mattei le Kuki pawl an i dohnak ka rel ka Voi tikah veikhat hna cu Kuki pawl an ti ma an thah hna i sawmriat le pasarih veikhat phum an phum hna. Le Makhakha Ram pakhat a ummi unau bantuk i umṭi ding aa rem hnga dingmi an i kah tikah mi tlawmte veve chung minung khat zatzat an thih tikah khan nun hi a fawi ti lomi khi a si. Le cucaah Kan awng men a hau. Kan awng men lo ahcun lamdang hlei kan nei lo timi kha i fiang usilaw sacrifice a herhmi vialte cu hlonh a herhmi, kaltak a herhmi, cun mah hi cu um ko seh timi ka duh ngaimi si ka nan ti bantuk pei ṭhutdan kaltak herh sin i kaltak ko seh. Mah khakha kan nunnak ding a si ahcun a ṭha deuh kan thih dih dang kan cun ti tiang kha ruah hau tiah ka ruat. Le cucaah cun biatak tein kan i biatak ko si mai kong ah hin kan thih kan nunnak hnga kong a si caah i biatak ko si law Lam hlei kan nei lo. We have no choice but peace ti kha kan i fian cia rah hau tiah ka ruat. Ka lawm.